Yn enw i yw Anna ap Robert, a'n swydd i yw Cydlynydd Addysg Ddwyieithog yng Ngholeg Ceredigion. Yym, felly, be fi'n neud yn y coleg ydi hyrwyddo'r Gymrâg yn y coleg. Yym, yn rhan o hynny, dwi'n yym helpu'r myfyrwyr yn y dosbarth, rhei helpu nhw gyda sesiynau un wrth un, a gweda bod rhywun isie cyflawni gwaith yn Gymraeg, a wedyn alla i helpu nhw gyda'u gramadeg nhw, yym, edrych ar eu gwaith nhw, marcio eu gwaith nhw. Dwi'n neud sesiyne yym byr yn y dosbarthiade hefyd, sesiyne byr i ddatblygu sgilie iaith. Dwi'n wneud hynny gyda gwahanol lefelau, er enghraifft, alla i wneud gweithdy gyda myfyrwyr sydd yn siaradwyr Cymraeg rhugl ond bod nhw eisiau gloywi, a hefyd alla i wneud sesiynau gyda myfyrwyr sydd yn ddi-Gymraeg neu yn ddysgwyr, a sesiynau mwy anffurfiol gyda nhw felly i ddatblygu Cymraeg sylfaenol, a dwi'n dwi'n hoffi cynnal y sesiynau yna yn anffurfiol fel wedes i, trwy y y dull dysgu trwy chwarae. Yym, gyda gofal plant, er enghraifft, yym, mae e'n lladd dau aderyn efo un carreg mewn ffordd, achos mae e'n rhoi syniadau iddyn nhw ar sut i ddysgu pan fyddan nhw allan ar leoliad, a hefyd maen nhw'n datblygu sgiliau iaith nhw ar yr un pryd. Mae gan y Coleg bolisi dwyieithog, sy'n golygu bod pob agwedd o'r addysg sydd yn cael ei gynnig yn y Coleg yn Gymraeg ac yn Saesneg, boed yn dysgu yn y dosbarth, posteri sydd ar y wal, gweithgareddau anffurfiol, unrhyw beth sy'n digwydd yn y Coleg mae'n rhaid iddo fod yn ddwyieithog. So mae hwnna'n... dyna'r polisi. A yn rhinwedd yn swydd i, Yym, beth dwi'n drio wneud er mwyn yym sicrhau bod yr ethos 'na'n cael ei ddilyn trwyddo ydy bo' fi ym mhob dosbarth yn annog y myfyrwyr, os ydyn nhw'n siaradwyr Cymraeg, i gyflawni gwaith yn Gymraeg, os ydyn nhw'n dysgu, i gyflawni rhywfaint yn Gymraeg os ydyn nhw'n gallu, ac i helpu nhw wedyn gyda'u Cymraeg nhw. Ond ar yr un pryd, Yym, dwi'n cynnal gweithgareddau anffurfiol sydd yn cyd-fynd efo'r calendr Cymreig, felly, er enghraifft, pethe fel Santes Dwynwen, y y dydd dydd Gŵyl Dewi, yym, arferion traddodiadol yy fel yr Hen Galan, sydd yn codi ymwybyddiaeth y myfyrwyr a'r staff o'r diwylliant Gymraeg, a dwi'n meddwl bod hynny yn bwysig iawn, achos yym y mwya o wybodaeth sydd gan bobl o'r diwylliant Cymraeg, Yym, mae e'n ffordd dda o newid agweddau tuag at y Gymraeg, achos os nag oes y wybodaeth yna gyda nhw, dydyn nhw ddim yn mynd i wybod pam bod y Gymraeg mor bwysig. A wedyn pan maen nhw'n cael y wybodaeth 'ma, sydd yn ddiddorol iawn, a falle bod l- llawer ohonyn nhw ddim yn gwybod amdanyn nhw, yym, mae e'n ehangu gwybodaeth nhw, a mae e'n codi ymwybyddiaeth ar yr un pryd, ac yn y pen draw, y nod yw eu bod nhw'n teimlo'n fwy cyffyrddus i ddefnyddio'r Gymraeg yym ac yn codi hyder nhw i ddefnyddio'r Gymraeg. Yn aml iawn pan mae myfyrwyr yn dod mewn i'r coleg yym mae llawer ohonyn nhw'n gallu siarad Cymraeg, maen nhw wedi bod trwy'r ysgol sydd yn, timod, maen nhw'n gorfod wneud Cymraeg yn yr ysgol, Ond falle bod nhw wedi cael profiadau gwael yn yr ysgol, felly dydyn nhw ddim yn lico gweud bod nhw'n gallu siarad Cymraeg, yym, am resymau gwahanol, ond mwy na thebyg achos dim hyder 'da nhw i siarad Cymraeg. Felly 'dyn nhw ddim yn, wnawn nhw, wnawn nhw ddweud bod nhw ddim yn gallu, ond y gwir yw, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw'n gallu, ond does 'da nhw ddim yr hyder i wneud hynny. Felly, yn fy ngwaith i, dwi'n trio, yy, newid hynny a troi hynny ar ei ben, ac, trwy'r gweithgareddau a bod nhw'n cael hwyl a bod nhw'n cael profiad cadarnhaol o Gym o'r Gymraeg, bod nhw wedyn yn magu'r hyder 'na i ddechrau defnyddio'r Gymraeg eto, achos mae e yna yn rhywle, jyst bod e ddim yn cael ei ddefnyddio. Ac yn aml iawn, yym, maen nhw'n poeni am pa mor gywir 'y nhw yn y Gymraeg. Wel, Mewn gwirionedd, mae pawb yn defnyddio geiriau Saesneg ambell dro yn y Gymraeg, does dim gwahaniaeth, a dwi'n trio yym dod â'r pwynt yna drosodd iddyn nhw yn aml iawn, fel bod nhw yn defnyddio be bynnag fath o Gymraeg sydd gynnyn nhw, a bod yr hyder yna'n codi. O ganlyniad i hynny wedyn, y gobaith yw pan fyddan nhw'n mynd i'r byd gwaith, bod nhw wedyn wedi magu'r hyder yna i ddefnyddio'r Gymraeg ble bynnag maen nhw'n mynd iddo i ba bynnag faes maen nhw'n mynd iddo, bod nhw yn hyderus i fynd a bod yr yym y Gymraeg sy gyda nhw a maen nhw'n defnyddio'r Gymraeg yna wedyn yn y byd gwaith.